Исәнмесез, дуслар! Күгәрченнәр көе белән Гөрли завод һәм шәһәр, Уйнап тора, җырлап тора Безнең кулларда эшләр. Завод һәм фабрикаларда, Төрле өлкәләрдә эшләсәләр дә, Арабызда сәнгатькә гашыйк кешеләр бик күп. Шуларның берсе, Маһинур Гирфанова үзе өчен генә шигырьләр яза. Уйларымда балачакка кайтып киләм кайвакыт, Кайткан чакта әти-әни каршы ала һәрвакыт. Әни, сандал ал әле, дип сораганым хәтердә. И, кызым, сандал тая бит, дигәне дә исемдә. Күз алдына килеп китте, мин сандал кигән, имеш, егерә-егерә уйнаганда таеп егылган, имеш. Ярый әле әни алмый тая торган сандалны. Рәхәтләнеп уйнап йөрим, туздырып мин тузанны. Менә утыз ел шушы техникада эшлим инде. Эшемне бик яратып эшлим. Шигырьләр язам инде эштә. Ну,
Шигырьләр кайсы вакытта языла бигрәк тә? Шигырьләр
Шигырьләр кайсы вакытта менә кисәк кенә килеп туа ул. Менә мәсәлән, менә бер кереп барам цехка. Кояш күземә төште. И бер шигырь туды. Берәрсе моңзарын сөйләсә дә, сразу шигырь туа күңелдә. Шигырьләрне күбрәк тә әни турында язам. Әниемне бик сагынам. Әниемне төшемдә күргәнием. Шуның турында шигырь яздым. Әни кайткан өй төшемдә дип атала. Язның бер бик матур көнендә, герләвекләр аккан чагында, итекләрен юып тора әни. Йорттан аккан елга суында. Ник кермисең, әни, өйгә, диеп, сорый микән үзәк өзелеп. Бик сагындык сине, балаларың, чама юк бит инде түзәрлек. Бигрәкләр дә керер ием, кызым, дия сыман әни тын гына. Дөньялардан китүчеләр кайтса, кайгы килә шулар йортына. Итекләрен юа әни, үзе елый. Яшерә-яшерә миннән күз яшен. Саклар өчен безне кайгылардан, җаны кайтып йөри, күрәмсең. Шәһәр урамнарында, бик үк чәйләр киеп, теке-теке басып, шулай бара торган эшкә кызыкмыйсызмы бер дә? Мин андый эштә дә эшләдем инде. Мин балалар бакчасында эшләдем. Анда да бик яратып эшләдем. Ну, монда җиңелрәк. Аны эшләмәгән кеше генә белмидер. Ну, рәхәт, яратып эшлим мин. Погрузчиклар әйбәт, төзек, туры йөриләр. Ирем белән бик яхшы яшим. Яратышып яшибез. Гаиләбез тату. Ике балабыз бар. Кызыбыз, малаебыз бар. Бер апам тоже әзрәк ниләр яза инде. Куплетлар яза. Нигәдә барып кайттылар. Аулагигә барып кайтты. Жизни белән икесе дә матур җырлыйлар. Апам тоже шигырьләр яза берсе. Эштән кайткач инде тәмле итеп ашарга пешерәм семьяма. Иркенрәк вакытым булганда тегәм, киемнәрне, күлмәкләрне үземә үзем тегеп киям. Безнең Чаллы телевидениесе шигырь сөйләү бәйгесе игълан итте. Анда да катнашырга җыенам. Коръән битләрдә итеп саклыйм. Әниемнең язган бер хатын. Үзәк өзелгәндә алып укыйм, күкрәгемә кысам хәр битен. Минем өчен бик кадерле кызым, дип язган әни ул хатта. Кайта алганда кайтып кал, дигән ул. Иң мөһиме, без исән чакта. Күңеле белән минем белән бергә бакчаларга чыгып кергән ул. Син чәчкән чәчәкләр чыкты, сирень чәчәк атты, дигән ул. Буй сызыклы дәфтәр битләрендә вакыт үткәнлектән саргайган, мин, безнең өчен әрнү сагыш катыш, җан җылысы аның сакланган. Мин барлык хатын-кызларга да теләгем, төшенкелеккә бирелмәскә, тормышлары авыр булганда да, Җиңел якларын исәпләп, шушыңа ныгыр басым ясабрак куанып яшәргә тырышсыннар иде. Минем әни әйтәдер инде, без зарлана башласак, кызым дия иде, менә шуның шулай да бит әле, безнең бит әле Аллага шөкер дия иде. Яшәүнең мәгънәсе бездә инде. Әйтәләр бит, ир иткәндә хатын, юк иткәндә хатын диләр. Элешемә тигән кемешем син, элешемә тигән алтыным. Атлап бара торган сукмагым син, Баш очында якты кояшым. Ирем, ярым, әти, әни дә син, Минем өчен татлы җимешем. Балаларга яхшы әти дә син, Бирүче син йөрәк җылысын. Әле минем өчен син һаман да Куян бүрек кигән бер егет. Эштән арып кайткан чагында Свиданиега килгәнсең кебек. Ходай безне тавып кавыштырган, Бәхетләрне биргән бик мулдан. Саклап торсын иде һаман саен, Аермыйча безне саулыктан.
Табигатьнең һәр фасылы үзенчә сокландыра. Чыр-чу килгән кош тавышлары күңелне әллә кайларга алып китә. Яратам, бик яратам мин туган ягымны. Күптәнге танышым Нурия Асанова чит җирләрдә сәяхәттә күп йөри. Туган ягыма кайткан саен, Чаллыда яшәвемә горурланып туя алмыйм, ди ул.
Безнең татар халкы элек-электән кабак ризыклары пешерергә яраткан. Менә безнең семьяда бик яратып кабактан төрле нәрсәләр пешергән яратам, яраталар, яратып ашыйлар. Менә манты пешерергә җыендык әле бүген Илсия белән. Кабактан кыймак пешерергә әзерләнәбез. Кыймакның камыры әзер, ансында пешереп чәй эчеп алырбыз. Тары боткасына кушам, яратып ашыйлар оныклары, оныкларыбыз бик яраталар. Сары ботка дип, Менә хәзер шушы ризыклардан манты пешерергә җыенабыз. Кабагын чистартабыз. Менә аның кабыгын, кабыгын алабыз, эчен алабыз. Инде мин кискәләдем монсын. Менә булыш, булыш сагыз. Монсы от ите, от итеннән пешереп карыйк әле. От итен тоже бик яратабыз. Суган, аннан соң тәмләткечләр кушабыз. Камыр тиз генә басып алырбыз. Мин үзебезне көнчыгыш халыклары белән бәйледер дип аңлыйм, уйлыйм. Шуңа күрә безгә ничектер якын ул элек-электән килгәнлектәндер ул. Әби-бабалар да шул Көнчыгыш якларыннан килүчеләр булган бит инде элек-электән. Аралашканнар. Шуңа күрә культура да шуннан керә торгандыр, э, аш-сулар да шул бергә-бергә үрелеп бара торгандыр. Пылау да пешерәбез үзебезчә итеп. Кулпасын да үзебезчә пешерәбез. Татар халкы бер яктан бөтен халыклар белән дә дус, бөтен халыклар белән дә аралашып яши. Менә хәзер аны комбайнга салабыз да тиз генә тураклатып алабыз. Вак кына тураклап та бирде. 15 секунд. Моны кул белән тураклап утыра да алмыйсың. Исләре шундый яңа яңа бакчадан җыеп кергән шикелле. Хәзер итне нәрсә эшләтәбез? Кабактан ничектер мускат мускат исе килә, мускатный сорт. Мин суганны менә моннан чыгара сыйм. Суганны да монда гына ваклыйбыз. Изелмәсен әле мясорубкада. Секунд тагы даже. Суганны да шушында гына кушабыз. Мына кушып болгатырбыз инде аны. Тәмләткечләр кушып. Итне мясорубкадан чыгарып алабыз.
Безнең менә монда кабак, суган, ат ите. Барсында итне без ит тартыштан чыгардык. Кабак белән суганны турадык. Һәм шушыңа без хәзер нәрсә өстибез? Тоз. Хәзер тоз бурыч өстибез. Әйе, әйе. Тәменче кориандр кушам, тәм ис өчен. Эчлегебез әзер. Хәзер камыр басып алабыз. Камыр өчен бер йомырка, 150 грамм су, 350 грамм он салабыз. 20 секунд эчендә безнең камыр әзер була. Хәзер менә камырыбыз әзер дә булды. Менә шундый йомшак, үзле әйбәт кенә камыр. Хәзер без аны куна тактасына салабыз. Суны кайнарга утыртабыз. Кайный торсын. Бу мантыны син хәзер ничә кешегә әзерлисең? Безнең семья эс түгел, безнең үзебезнең балаларыбыз өчәү. Хәзер инде ике кызга ике кияүебез бар. Өч оныгыбыз бар барысы бергә. Кода-кодагыйлар җыела, туганнар җыела. Шуңа күрә кеше күпмелегенә карап мин аны Тагын ике тапкыр салып алам. Эшлеген дә күбрәк итәм. Төрле вакытта төрлечә. Күп э, чит җирләрдә йөргәнең бар. Менә бүтән чит төбәкләрдә безнең менә хатын-кызлар ничек яши? Без үзебезнең Татарстаныбызда, Россиядә бик рәхәт яшибез икән. Ризык та җитәрлек, Аллага шөкер. Торган җирләребездә бик рәхәт. Үзебезнең һава торышы да ардагы, ничек кенә булса да, яңгыры да, кары да үзебезгә бик якын, бик рәхәт. Төрле җирләрдә йөрисең, төрле җирләрне күрәсең. Әле менә күптән түгел генә Таҗикстаннан әйләнеп кайттык. Менә аларның тормышлары белән чагыштырганда, без бик рәхәттә яшибез икән. Менә аны ул турыда әле без уйлап та карамаган булыр идек. Менә ул тормышларны күреп кайтмасаң, алардан гыйбрәт алып кайтмасаң. Менә алар аларның тормышлары әле безнең 90-95 елларга кадәр кебегрәк. Менә хатын-кызларның тормышларын күреп кайттым.

Анда шундый гадәт икән. Сез авылга бардыңызмы соң шәһәргәме? Без шәһәрен дә күрдек, авылын да күрдек, авылның кайнап торган кышлак, кишлакның үзенә бардык. Көнчыгыш илләрен күрәсебез килгән, ул ерак көнчыгышны күргән бар инде, анда Таиландларда булган бар. Анда да бик кызыклы үзләренчә тормыш. Үзләренә булсын тормышлары, безгә үзебезнеке булсын. Бәлкем ияләшкәнгә генә шулайдыр ул, сезгә шулай тоелгандыр.
Аларда да бар инде төрлесе. Ә менә хатын-кызлар Таҗикстанда алар нәрсә белән шөгыльләнә көн дәвамында? Көн дәвамында алар өй эчендә генә Ә эшкә йөрмиләр.
Эшкә йөриләр, аларда авыр кыр менә кышлакларда, авылларда бигрәк тә кырның кырдагы иң авыр кул хезмәтен сорый торган эш хатын-кыз кулында. Алар аңлаталар инде миңа үзләренчә, фәкать китмән белән эшлибез без диләр. Фәкать китмән белән бүтән Эштә белмибез. Шулай дип аңлаталар. Соң китменнәр белән бездә дә бит инде менә чөгендер басулары, шул ук бәрәңге басуларын. Бездә дә шулай ук инде, ә аларда башка төрле мамык. Аларда җәйләр бик эссе, әйе, мамык, күбрәк мамык шул кушыла инде аларга эшкәртергә. Барысын да үстерәләр икән. Сөйләп-сөйләп киттеләр, анда ныгыт борчагы да бакча эчендә. Көнбаг, көнбагыш та шул ук бакча эчендә, үлгән кадәрле участоклары да бик зур түгел. Шул кул белән арыклар ничек эшләгәннәрне күрдек. Арык белән су булган чагында үстереп була инде диләр. Ә су килмәгән җирләрдә анда нык коры, корылык 50 градуска 50-55 градуска кадәр Суга җитә кытлык су. инде. Әйе, суга кытлык. Бизәнү, ясану, киенү дигән мәсьәләдә ничек? Анысымы?
Анысын да карадым. Бизәнү ясану алар инде анда анышы үзләренчә бардыр. Мин күрмәдем бизәнгән чакларын күрсәтмәделәр. Но матур итеп киенергә күлмәкләр ялтыр-ялтыр килеп торганны яраталар инде. Базарларында йөрдек, ул матур-матур тукымалар, берсендә берсе ялтырап тора торган.

Ә сезне анда нәрсә белән сыйладылар? Чәйләре бик тәмле, чәйдән өзмәделәр, менә вак кына пиалкага салып, кунакны хөрмәт итү билгеседер инде ул, әз-әз генә салып, эчеп куюга инде икенчесен өстәп торалар. Чәй, шулпа, пылау, ансы инде обязательно манты. Без барында, без бардык Нәүрүз бәйрәменә, аларның сумалак дигән национальный милли әйе сумалак дип ишеттем мин мин дөрес аңладым микән ә ул ничек ясалган нәрсә ул аны
арышмы бодаймы аңлата алмадылар миңа анысын белмәдем шуны үстереп менә шулай бүрттереп бүрт менә шулайрак үстереп ак ак ниләр чыккачнан үсентеләре чыккач шуны мясорубкадан чыгарабыз диләр аннан пешерәләр икән ул витамин микән бик яз өчен Менә аны шытымнарын.
Әйе, шикәр салмыйча гына пешереп, үзе баллы, үзе бал шикеллерәк нәрсә ул, үзе нык баллы да түгел. Менә шул витаминга, видимо, кирәктер инде. Чәй белән эчәсең.
Аны шул чәй янына куялар инде. Натуральный хлопок, там бу поплин. Менә шундый ялтыравыклар белән. Аның киен киемнәре менә шулай бөтен нәрсәдә ялтыравыклы күлмәкләре. Син нәрсә моннан хәзер күлмәк тиктерергә уйлыйсыңмы? Син нәрсә эшлисең? Белмим. Кызларыма булса да булыр дип алдым матурлыкка кызыгып. Менә мондый парча кызыгып алдым. Восточный стильдә менә берәр бүлмәне ясыйсым килә. Бер почмак. Әйе, бер почмак. Әйе, әйе. Монысы Таҗикның данлыклы үзләренең шелк ефәкләре. Менә бу тут агачыннан, тут агачында ефәк корты үстереп, менә шушы ефәкне ясыйлар икән алар. Ул калын да, менә аларның үзләренең националь күлмәкләре менә шушы ефәктән. Бу кояшта уңмый торган, яңгырдан тузмый торган бик кыйммәтле, бик яхшы сыйфатлы ефәк. Менә аларның үзләренең милли байраклары Дүшәмбедә тора торган. Бик озын, бик данлыклы инде ул уникальный 9 метрлы мугаянның озынлыгы, шул озынлыгы флагның. Шушындый Ефәктән эшләнгән. Аны элек безнең халык беләләр моны. Моннан парашют ясый торган булганнар. Ул бик нык ертылмый торган. Кулдан ташлар белән тегеп, шушлай күлмәккә әзерләп уже саталар. Монысын безнеңчә җиңгә куярга була бит. Әйе. Җиңешенә куярга була. Ә аларның бу Чалбар балагында. Һәрбер өйгә кергән саен, һәрбер өйгә кунакка чакырып алалар, өчәү бүләк биреп җибәрәләр. Менә бу Иран фасоны микән, Иранча микән? Менә бу инде бәйрәм күлмәгедер алар, алар өчен мин, миңа шушыны кидереп, кидереп җибәрделәр. Ә монысын бүләк итеп бирделәр Тоже кызларга үзебезнең моны Ни күрсәт әле? Миңа бармый бу сиңа. Сиңа килер. Ә бу кемнәр өчен соң?
Безнең кызларга биреп җибәрделәр. Кызларыбыз бар икәнен беләләр. Бу туй калфагына ошаган. Туй калфагы әйе, базарда шул туй әйберләр сата торган җирдә үзеңә сайлап ала әле дигәч, безнең кызлар бар. Хәзер уже оныклар үсеп килә кызлар. Ә менә нинди бәйрәмнәрдә кияләрме, нәрсәләр? Кияләр бик матур киенәләр. Ну, бигрәк тә үзбәкләр киенергә ярата. Үзбәкләр Таҗикстанда тоже бик күп. Менә мантыларыбыз пеште. Хәзер ашап карыйбыз нәрсә, ничек пешердек микән. Менә мантыларыбыз пеште, тәмле исләре чыкты. Әйдәгез өстәлгә якын килегез.